Eden huana sual avanga kan tlukna leh Pathian kan anna Eden huana kan hloh dan te, Pathian anpui ropui zia te kan thlarau nun kan hloh vawiin hian kan chhui let dawn a. Pathian ropui zia kan hmuh ngei ka ring a ni. Pathianin Eden huana thil a an siam khan a thil siam reng reng kha tha a tih thu kha kan hmu ni. Pathian chuan lei leh van te nung chat in reng te a siam a, a hnan en a tha a ti em em mai ni. Tin, mihring te kha a tawp ber ah khan min siam a ni. Pathian a tawp ber ah min siam khan a thil siam zawng zawng ah khan keini chu kan danglam em em mai ni. Kan danglam zia chu keini chu thlarau kan nih a ni. Tin, a thil siam rannung te hnim thlai zawng zawng ai khan kan danglam bik a, tha rawh rawh ah pawh mihring te chu kan tha leh zual bik a ni, kan that zia pawh Pathian in a sawi a nih kha. Tin, thil siam dang te nena kan danglam na em em chu Pathian nen in kungkai na thianghlim tak kan nei a, kan in lei chin a kha tha em em mai a, Eden hawnah khan kan perfect tawp mai ni chu kan thla muanga thlamuanna famkim kan nei a mawlpho hlauhna te engemaw han hlauh tur engmah kha a awm lo a ni Pathian thlazar hnuaiah thlamuang takin kan awm a Eden hawnah khan Pathian pawina tha a tiang khan engkim mai kha a tha vek a ni. Amaherawh chu, Saitawng khan sual khawvela lo lut a ni, sual khawvela a lo lut a nih chu. Mahse, sual khawvela a lo luh hma khan Pathian chuan ama aiawh a, he khawvel chunga thuneitu, enkawltu ni turin mawhphurhna min pe a. Pathian mizia ama a anpui han teh khan hmel hmanga amah ang lam ni loin nung changah te, thin lungah te, hmangaihna, khawngaihna, ngil neih kawngah te, Pathian rinchhantu amah anga fel, amah anga famkim mi lei natna khat kan ni tihna anih chu. A va han ropui dawn tak em tawh. Pathian ina he khawvel a nih dan tur ang thlapin vawiin hian han awm ta se chuan, hetia khawvel tlukna vanga a chhe chung pawh hian, AI te rawn chhuak a, car nalh tak tak te an siam thar a, bike nalh tak tak te, a ropui a ni, khawvel a changkanna te. Amaherawh chu tlukna awm chung pawn hetiang ropui chuan tlukna awm lo phei se chuan an ropui dan tur zia hi. Amaherawh chu Setana chuan rul ver vekna hmangin rul hmangin a rawn thlem a. A hmasa berah chuan ti hian a sawi a, Evi kha Setana khan a an biak khan engtin nge tih kha ei loh tur kha ei loh tur vek a mi, thei zawng zawng hi ei loh tur vek Pathian a ti mi tiin rinhlelna a rawn pe a ni. Tin, Evi khan han chhang ve bawk mahse, Pathian in ang ang tihte a hrilh a ni. Rinhlelhna a rawn tu ni. Heng zawng zawng hi in ei dawn lo, ei a phal lo a timi Pathian in a rawn ti a ni. Amaherawh chu Pathian khan a ti reng reng lo, a laia mi chhiat leh a tha chhiatna aw thei kha ei a phal lo a ni. Amah rawn sitna chuan kha kha rawn tui sin rinhlelhna hmangin a rawn siam a nih kha. Vawiinah pawh hian ringtu tam tak sital min beihna chu dawt hmangin rinhlelhna a rawn thlen thin a ni. Amar chu Pathian thu chu Pathian thu a nia, Pathian thu chu a ding nghet reng a, chu Pathian thu din nghenah chuan kan lo din nghe hi vawiin a ngai tak zet zet a ni. Tichuan Adama leh Evi te chuan anmahni hmasialna te, Pathian laka hran an duhna te, Pathian an tum na an leh na te aw kha kha an tluk phah na ni. Pathian chun ei lo tur na ti a. An mah ni khan Pathian ropui na an mah ni an sa na reng kha awm a ni. Mah se kha tiang ni lo a Pathian ang a thil tih theih na Pathian level a han awm kha an tum a ni chu. Mah se kha kha Pathian duh zawng a ni reng reng lo. Pathian thu chu Pathian thu a ni. An zawm loh ni la la khan tlukna, an thlarau nun hlawhna chu a rawn thleng ta a ni. Ti hian han ngaih tawh ta ila, darthlalang hi Pathian anpui kan nihna erawh chu darthlalang hi han keng ila, nihawi zawngin han ti ila, ni eng kha a reflect let dawn a ni. Khatiang chiah khan keimahni Pathian thatna te, a ngil neihna te, a thatna tinreng a kha keimahni hian a lang chhuak thin a ni. Amara chu suai a lo luh luh chiah khan chu darthlalang chu tih keh sawmin a awm a, Pathian ropuina keimahni lang chhuak tura kha a reflect let thei tawh lo a, chuvang chuan Pathian anpui kan nihna kha chu chuan a rawn ti chhi a ni. Pathian thuawih lohna kha, sirna thu zawmna kha. Chutichuan, he Adama leh Evi kha an lo bawh chhiatna avang khan Pathian nena kan inlei chin te, an lo inpawhna te, aw, an lo inpawh thinna zawng zawng te kha a chat ta a. Pathian chuan in thi ngei tur a ni tih a ni. Mahse, thi han tih khan he taksa thihna hi a ni miah lo. Adama leh Evi te kha kum za tam tak chu an la dam ngei e. Amaherawhchu, thi Pathiana tih zawk chu amah nena inthenna hi a ni. Mihring pawh kan thih chuan kan thlarau leh kan taksa a in then nia. Chutiang chiah chuan Pathian in a ka in then khan Pathian ngai na tak thin kha an lo hlau ta a, Pathian nena zalen tak a awm thin kha an lo hlau ta a nih chu. Hlauh na te. a va han rap thlak tak em? Vawiinni pawh hian Pathian thu, Pathianna relationship tha ka nih chuan kan huai thin a ni tlo. Mahse, Pathian duh lo zawng kan tih chiah hian ṭitna keimahni hian a awm thin a ni. Chutia sual a lo luh takah chuan mihring ringawt a nghawng lo a, he khawvela natna te, chhiatna te, lirngin te, climate imbalance lo tak tak te tila kan sawi sual lo ang chu heng thil dik lo hi a rawn nghawng ta vek a ni. Chu tlukna chuan hling leh bawr te a lo chhuak ta a, kan ngaihtuahna te pawh sual a lo nia, sualin kan lo peng a. Eng angin thil tha pawh lo ti ta ila, Krista rinsan ama felna rinsan a nih loh chuan amah rinna atanga chhuak a nih loh chuan sual a ni tho tho a ni. Chuti khawp chuan sual lo lut chuan min nghawng a ni. Mi tam tak chuan a Adama thiam lo lawm, keimah a thiam lo ni hlei nem te kan lo ti thei. Amaherawhchu Adama kha. Mi zawng zawng aiawh, mihring zawng zawng aiawh tu ni vangin amah chuan sual a luh tawh tlat avangin a thlahte zawng zawng chu sual sual apiang vek kan lo ni tihna anih chu. Khawvela kan lo pem chhuah rual hian keimahniah sual a lo awm a, a hran pa zir tir kan ngailo. Sual tihna chang hi kan hre em em mai a, a hran pa zir ngailo hian kan chak zawk thin a ni. Rawn bung a chang sawm pahnih khan mi pakhat avangin khawvelah sual a lut ati a ni. Chutiang chiah chuan Lal Isua Krista vang invawiin hian felna Pa nihna chu kan chunga rawn thleng leh tawh a ni. Khawvel thiamna leh hmasawnna te a rawn hrang zel a, phone te, social media te, nuam tin reng, enjoyment te, intihhlimna te Mizorama ngei pawh a tam a ni. A rawn awm belh zel dawn. Amaherawh chu mihring chhung rilruak heta Eden huana Pathianin kan lo inhran na ruak erawh chu Lal Isua Krista chauh lo chuan hnawhkhat thei lo a, Chumi ni lo a hlim dang kan hlimna danga hnawh khah kan lo tum chuan a hnawh khat leng tak tak thei lo a ni. Chuvang chuan a hnawh khahna chu heta Pathian in kan lo hranna tawh vang zawk kha a ni a hnawh khah kan tum chhan chu. Keimahni hian ruak a awm a, chumi ruak chu a awm a ni tih kan hre si. Chumi hnawh khah tum chuan kan lo tlan vak vak thin a ni. Amar chu a hnawhkhahna tur dik Isua tunah chuan a awm tawh a. Ani chu keimahni hian a pumpuia hmun a lo chan hian heta kan lo hlauh tawh zawkah kha kan lo nei let leh zawk a lo ni a. Thil dang hmanga kan lo hnawhkhah avang hian, a lo luah lan thin a ni. Chuvang chuan Lalisua chauh kan thinlungah hian a awm a ngai a, Lalisua chauhin kan nunah Lalna chan hian Pathian ropui zia lo lang thin a ni. Lalthanmawia chanchin thawnthu tawi sawi ka duh a, chu chu Lalthanmawia hi mi hlauhtling tak, a nia, lehkha thiap em em mai a nia, mahse mi hlawhtling tak ni si khan a nun ruak hnawh khah tum khan zu leh rui theih thil lamah a tlan a ni. Amaherawh chu chu chuan hlamhawnna pem a teuh lo mai, a thlarau nun chu a lo chau a, a chhung ril ruak chu hnawh khah tumin an hnawh khuat a, mahse a kham thei lo a ni. A kham thei lo a tichuan a tlan zel a tlan zel a, a tawpah chuan. A nun kha lo khaw lo ta a ni. A marzu chutia khaw lo taka a awm lai chuan Pathianin a nunah a rawn au a, a rawn au tih mahna a rawn puang a ni ang chu. Tah chuan Lal Isua Krista-a'n an lo intawk leh ta a ni. Lal Isua Krista a pan a Kraws ah chuan a nun ruak zawng zawng hnu khain chu a awm a ni tih a hria a, Pathian hnenah inhlanin phet a, Pathian Adam a Pathian anpuia lo hlawhna zawng zawng kha Krista a neihna zawkah chuan a lo awm tawh ta, chu Krista nunah chuan a lo indin thar leh a, nun hausa tak. Pathian chauh hnawk ha thei nan chu alo nei ta ni. Kan theina hian sual keimahnia awm hi kan hne thei miah lova. Chakna te alo awm thin a ni, kan chak ngawih ngawih thin a ni. Sual leh min lo phuar pawh hi chuan a har tawh thin a ni tam tak tan chuan. Mahse heng min phuarna zawng zawng hnehna hi, Krista chauh awm a ni. Eng a ti nge tih chuan Kraws ah khan min lo hnehsak tawh a, chu min hnehsakna nun chu kan lo thlir a, kan lo rinchhan hian tual hnehna chu a lo awm thin a ni. Eden huna Pathian anna kan hloh tawh zawng zawng kha Lal Isua Krista kan rin chuan Krista ang tura tih danglam te kan tih thin kha, Krista ang tura siam danglam in kan lo awm a, Thlarau Thianghlim tanpuina in, Chu Krista tlanna ropui tak avang chuan Thlarau Thianghlim tanpuina in Krista ang turin nitin mai min zirtir a, min lo kang fai thin ni. Chutah chuan kan anpui kan lo hlo tawhna chu Pathian anpui kan ni leh thei ta ni, chu chu Krista a ni. Krista kan lo an hian Pathian a kan nihna chu kan lo chang zel tihna a ni. Chuvang chuan keimahni nunah hian enge sim ngai awm nitin keimahni nunah hian siam thar ngai a awm thin a ni. Chu chu keimahni chakna ni loin Pathian chakna chauhin Pathian thuin kan rilru kan siam thar ang a, khawvel ngaihtuahna te paih boin Pathian duh dan chauha kan nun hi kan hman a ngai a ni. Sawi tuang khan, keimahni chakna chuan kan thei lo. Pathian chakna rinchhanin, Thlarau Thianghlim puinain nitin a hnenah inhlanin min hruaina kawngah chuan kal zel mai tur kan lo ni. Kan thinlung hi kan en let tak zet a ngai a. Eden huanah khan kan la awm nge? Lali chuan min hneh sak duhna thutthlung tharah chuan kan awm tawh zawk. Heta, Class, huana awm char char tur kan ni lo a. Thang lian tur kan ni. Krista min tlanna chuan awm char char tawh tura zawk kan ni. Chutah chuan Pathian kan anna dik tak kan hlo tawh chu a awm a ni. Kan tlanna hi kan vun tlat a ngai a. Suala lo tlukna Eden hunah khan awm tawh mah se, Krista tho lehna nun zawkah chu kan anpui Pathian kan anna tur zawk a lo ni a. Vawin hian la Isua Krista chu pan turin min sawm reng ania anin min sawmna hi kan hnar thei lo ani. Next video ka inhmu leh dawn nia. Tichuan Mizo Christian kit kha description a ka da kha kha in lo click in in lo check out ve ngei dawn nia.